Ma'r lle 'ma yn anhygoel. Mae'n itha spooky, mae'n itha eerie, mae'n berffaith ar gyfer chwalu pethe. Di falle neud DIY ond ddim mor eithafol. Fi'n credu Na i'n neud yn dda. Fi'n berson itha llonydd fel arfer ond wedyn pan ma' rwbeth yn cythruddo fi, pan ma' rwbeth yn neud fi'n grac, newch chi weld y Rimbo arall falle. Reit, y peth cynta ar y rhestr yw rhein, y red tops neu'r tabloids. Ma' nhw jyst yn neud fi mor grac achos ma' nhw yn printio celwydde gan amla, yn enwedig yr un yna. Ond na, ma' nhw gyd yn i fod yn deg. T'mo' allen ni mynd nôl mewn hanes o ran pêl-drod a'r ochor eitha difrifol. O ran um, Lerpwl a Hillsborough ag ati, wnaethon nhw brynda lot fawr o gelwydd fyna, ond, o, siwmai. Um, mae puns nhw, fi'n licio puns, ond mae puns nhw'n wael iawn. Taking it easy, fan hyn, Nile One Direction, Amy Benglina, Taking it easy. Ti'n mae hwnna'n ei cael ei chwalu. Mae nhw'n y llys trwy'r amser, yn gofod, mae nhw'n gofod talu iawn dal y tywod, mas o gyfer gweud y pethau anghywir, felly dim y newyddion sy'n bwysig i'r papur yma, lluniau a'r fel nes i ddangos yn cynharach. Y boobs. Le mae dechrau gyda'r un ama? Fi yn ffan enfawr o Gaerdydd. Pam maen nhw'n chwarae mewn glas, t'mod? Dros gan mlynedd o draddodiad, 'di mynd dros nos fel 'na achos un boi, Vincent Tan. Fe sy bia'r clwb, ac mae e wedyn yn penderfynu be mae e'n neud gyda'r clwb, ond t'mod, dyw'r dyw'r FA neu'r FAW ddim yn mynd i stopo fe, felly mae 'di penderfynu chwarae o gwmpas gyda'r hunaniaeth, gyda'r gyda'r lliwiau, a 'di troi Caerdydd yn goch am ryw reswm, Stad yn ei hoff liw e, yn ôl y sôn. Mae 'di roi seddi coch mewn yn y stadiwm yn ddiweddar, sydd yn warthus. T'mo, mae'r bathodyn yn edrych fel Beermat nawr. Fire and Passion yn swnio fel rhywbeth o, t'mo, Calvin Klein neu rhywbeth fel 'na. Vincent Tan, os byswn i'n gallu chwalu fe, 'swn i'n chwalu fe, a'i drowsus uchel. My club, my rules. Na, Vincent, na. O! Iawn te. Nid dim ond cwrw, ond alcohol a hangovers. T'mo' ma' pawb yn joio ca'l bach o drink yn yr haul, t'mod? Ar nos Wener, pryd bynnag, ond yy peth gwitha yw'r bore wedyn, t'mo', chi'n gor'o' neud i hangovers, beth yw'r pwynt, t'mo', os byse rhywun yn gallu dod lan gyda rhywbeth i i stopio hangovers, byse pawb yn gwerthfawrogi a byse nhw yn yy yn gyfoethog iawn. Fi ddim yn yfed lot, Fi ddim yn rhy hen, t'mod? Achos ma'r ma'r ma'r hangovers yn yn yn dala lan 'da fi ond yym y reswm go iawn fi moyn chwalu hwn achos bys- fi'n meddwl bysa fe'n edrych yn cŵl iawn ar teledu. Smasho gwydyr gyda'r diod tu fewn gyda'r helyt tu fewn felly yym dim on' un siawns 'nai ga'l i chwalu hwn yn iawn a fi'n gobeithio neith e witho.

Chi'n deall. Reit, ma' hwn i chi. Dim mwy o hangovers. Barod? Oedd e'n anoddach nag o'n i'n meddwl, ond oedd e'n bach yn therapeutic fel, oedd e'n, uh, yeah, nes i, nes i joio mas draw. Yr un oedd mwy effeithiol, fi'n meddwl, oedd y bottle cwrw. Yr un nes i joio wneud i ffans Cyrdydd oedd um, chwalu'r coch a chwalu Vincent Tan. Falle bod Vincent Tan yn gwylio Asper Rec, pwy oer be mae'n neud, sa'n credu bod fe'n gwybod be mae'n neud.